לאמיר רעדן וועגן תורת הבל שם, וואס איז געווען תורת הבל שם, וואס איז געווען זיין דרך, און וואס האט ער מחדש געווען, וואס האט ער אראפגעברענגט אויפן וועלט. איז קודם כל, בעל שם טוב האט מחדש געווען אפאר זאכן, און רוב זאכן האט ער דעיקר אויפגעפרישט וואס איז פארגעסן געווארן, אדער די אשכנזישע אידן אין יוראפ זענען פארקראכן געווארן, איז האט ער אויפגעפרישט וואס די עיקר פון אידישקייט איז. איז לאמיר פארשטיין אביסל. איז די ערשטע זאך און די עיקר וואס די בעל שם טוב. האט אראפגעברענגט אויפן וועלט. איז קען מען פארציילן אויף א מעשה וואס יום טוב ערליך האט א ניגון אויף דעם. וואס כ'מיין די ניגון הייסט דאס בין איך. סאו בעיסיקלי די מעשה גייט אזוי. ס'איז געווען א תלמיד פון ר' בער דער מזידשער מגיד. ער איז געווען ביי דער מזידשער מגיד פאר א שטיק צייט, און דעמאלס איז ער אהיים געפארן. אויפן וועג אהיים איז ער דורך געגאנגען קארלין, האט ער געטראכט, לאמיך מיך אפשטעלן ביי ר' אהרן קארלינער, און לאמיך אים זאגן א גוטן, לאמיך אים געבן א גריס. ער איז אריין אין שטאט, ער קומט אן צו ר' אהרן קארלינער'ס הויז, און ער זעט ביי די פענסטער ווי ר' אהרן קארלינער זיצט און לערנט.

ר' אהרן קאלינער בייגט אראפ נאכאמאל די קאפ און גייט ווייטער לערנען. סאו קלאפט ער נאכאמאל, און ר' אהרן הייבט אויף נאכאמאל די קאפ, פרעגט ער ווער איז דאס? זאגט ער דאס בין איך. ר' אהרן בייגט צוריק אראפ די קאפ און לערנט ווייטער. און אזוי איז געגאנגען כמה פעמים, נאכאמאל נאכאמאל. ביז די איד האט פיינעלי געזאגט זיין נאמען, זאגט ער, גענוי דאס און דער און דער מענטש. דעמאלטס איז בארען קעניג איינגען צו די טיר, ער עפענט אויף, זאגט אים שלום עליכם, פרעגט ער אים פון ווי קומסטו און ווי גייסטו, זאגט ער אים, איך קום פון די מגיד, און איך גיי אהיים, און אויפן וועג אהיים האב איך געקומען אראפשטעלן זאגן גענוי א גוטן, געבן א גריס. סאו רבי אהרן קאלינער פרעגט אים, הייסט דו האלטסט אז דו האסט שוין געלערנט גענוג ביים רעבין אז דו קענסט אהיים גיין? זאגט ער, יא, כ'האלט כ'האב געלערנט גענוג. האט אים רבי אהרן געזאגט, זאגט ער, אז דו האסט נאך ביי דיר איין זאך וואס איז דא א זאך וואס הייסט 'איך', האסטו נאך גארנישט געלערנט ביים רעבן, אויב אזוי דריי דיך צוריק אויס און פאר צוריק צו די מזוטשער מגיד, ביז וועסט דיך אויסלערנען ס'נישט דא אזאך ווי איך. סאו פון די מעשה קען מען מער און ווייניגער פארשטיין דרך הבעל שם, די איידיע אז א מענטש זאל האבן ביטול פארן אייבערשטן, ביז ס'זאל נישט זיין אזא זאך ווי איך, ס'נישט דא אזא זאך ווי איך, די גאנצע איך זאל נישט עקזיסטירן, און דאס איז געווען די עיקר דרך הבעל שם. אז א מענטש זאל זיך אליינס אויסלערנען אז ס'איז נישט דא א זאך ווי איך, און האבן ביטול פאר'ן אייבערשטן, אזא ביטול אז ס'זאל נישט זיין א זאך ווי איך, די איך איז נאר אנכי השם אלקיך, אז די אייבערשטער איז די איינציגסטע. פארשטייט זיך וועט א מענטש פרעגן, וואס גייסטו מיר זאגן, אז אלע אנדערע גדולים זענען נישט געווען קיין חסידים, האבן נישט געהאט קיין ביטול פאר'ן אייבערשטן, לייק וואס וואס האט די בעל שם טוב דא מחדש געווען, איך מיין וואס גייסט חושד זיין אז די אלע גדולים האבן נישט געהאט, די תירוץ איז, קודם כל, ס'איז געווען אסאך אידן וואס זענען געווען גרויסע תלמידי חכמים, גרויסע למדן, און זיי האבן ליידער נישט געהאט קיין ביטול, און אסאך מאל האבן זיי, די תורה האט זיי געמאכט פאר בעל גאוות, טאמער א איד ארבעט נישט אויף זיך און זיצט און לערנט, קען ער די תורה פארקריכן און פארדרייען צו גיין פונקט פארקערט וואס די תורה דארף צו טון צו אים. באט, פארשטייט זיך, ס'איז געווען גדולים. און די גדולים, די אמת'ע גדולים, וואס זענען נישט פארקראכן געווארן, האבן געהאט ביטול פאר'ן אייבערשטן. יעצט וואס בעל שם טוב האט אבער מחדש געווען, איז דאס צו זיך קומען צו נאמבער צוויי פון בעל שם טוב, איז א יעדע איד, ווייל פארדעם וואס איז געווען איז, אז ס'איז געווען תלמידי חכמים, זייער א קליינע נאמבער, און נאכדעם געווען די פלעינע אידן. איז קיינער האט נישט געגאנגען צו א פלעינע איד און אים אויסגעלערנט דו זאלסט האבן ביטול פארן אייבערשטן, קיינער האט אים נישט אויסגעלערנט דו זאלסט אויסרייסן פון זיך די אנוכי, וועמען האט מען עס אויסגעלערנט? א תלמיד חכם, איינער וואס איז זיצן און געלערנט, פארשטייט זיך ער האט געלערנט די אלע לימודים, עווענטשעלי איז ער אנגעקומען צו די לימודים און ער האט איינגעזען אז מען דארף האבן ביטול פארן אייבערשטן, אויב האט ער עס איינגעזען, סאו טאקע די גדולים זיי האבן איינגעזען, אויף וואס איז געקומען דער פשוט'ע איד? און דאס איז געווען נאך א שטארקע זאך פון די בעל שם טוב, אז ער האט אויסגעלערנט אז יעדע איד האט חשיבות. סאו, דאס דארף מען אביסל גיין אין היסטארי אין יוראפ וואס איז געווען פאר די בעל שם טוב. עס איז געווען פיר וועגן ווי אזוי א מענטש האט געקענט באקומען חשיבות, און מען זאגט אין ענגליש געינען סטעטוס.

איז ער געווען א ארויפגעקוקטער מענטש און אנגעגאנגען אויף עדן צו זיין איז געווען א פאכמאן, נמשל וואס הייסט א פאכמאן? לאמיר זאגען א מענטש איז געווען א חזן, אזא מין איידיע, דאס הייסט ס'איז געווען חזנים טאקע וואס זענען געווארען עשירים פון חזנים, באט לאמיר זאגען א חזן אין א קליינער שטעטל, יעדער האט ארויפגעקוקט אויף אים, באט קיין גרויסע געלטער האט ער נישט געהאט, אבער א גענער אויפגעקטער מענטש מוז נישט זיין ער איז געווען א תלמיד חכם און ער האט נישט געדארפט ער האט נישט געדארפט דווקא האבן יחוס סאו באט ער איז געווען א ארויפגעקטער מענטש ער איז געווען א חשוב'ע איד סאו דאס זענען געווען די פיר וועגן וויאזוי א מענטש האט געקענט באקומען חשיבות אדער אדער האסטו געדארפט זיין א תלמיד חכם אדער האסטו געדארפט געבוירן ווערן אין א אן יחוס'דיגע משפחה אדער געלט, אדער האסט געהאט א פאך אזוי ווי א חזן צו א גרויסע שפילער צו עני אנדערע פאך וואס איז געווען א ארויפגעקוקטע פאך. יעצט סתם א איד האט געפילט ווי ער איז א סעקאנד קלעס סיטיזען, ווי ער איז א גארבידזש, ממש מען האט אראפגעקוקט אויף אים, ער איז נישט געווען, ער האט נישט געפילט ביי זיך אז ער האט בכלל עני חשיבות. און ס'איז געווען זייער ראנג ווייל ס'שטייט כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא און יעדע איד איז א חשוב'ע זאך און דאס האט בעל שם טוב די עיקר אראפגעברענגט איינע פון די עיקר זאכן צו אויסלערנען אז יעדע איד די ארעמאן נישט קיין חילוק ווער יעדע פשוטע איד איז עפעס. איז די זאך פון לערנען די איידיע פון ביטול, צו האבן ביטול פארן אייבערשטן, א מענטש זאל אויסרייסן די אנוכי, דארף מען אויסלערנען פאר א פשוט'ע איד אויכעט. לאמיר זאגן ער קען נישט זיין קיין תלמיד חכם, ס'איז נישט דאס ווייל נישט יעדע איד איז געמאכט געווארן צו זיין א תלמיד חכם, ווייל לכאורה רוב אידן זענען נישט געמאכט געווארן צו זיין תלמידי חכמים, וויפיל איך פארשטיי איז יעדער איינער זאל אראפקומען אויף די וועלט פאר זיין תפקיד. און אויסלערנען פאר א מענטש צו אויסרייסן די אנוכי פון זיך און האבן אינגאנצן ביטול פארן אייבערשטן, קען מען זיין א פלעינע איד, א פלעינע ארבעטס איד, און אויך האבן ביטול פארן אייבערשטן. און ס'איז נישט נאר דאס, ווייל איינע פון די גרעסטע חידושים פונעם בעל שם טוב וואס ער האט די עיקר ארויסגעברענגט איז געווען אז ער האט מער מחשיב געווען די פשוטע איד ווי די תלמיד חכם, ווייל לכאורה א מענטש וואלט געקענט אנקוקן, איך קען פארשטיין אז בעל שם טוב האט ארויפגעקוקט אויף יעדע איד, וואלט ער געדארפט זאגן, קוק די תלמיד חכם און די פשוטע איד זענען גלייך, די גאנצע פאלק, גאנץ כלל ישראל זענען קדושים, כולם קדושים, סאו אויב אזוי איז דער פשוט'ע איד מיט די תלמיד חכם די זעלבע קדוש. ווייל בעל שם טוב האט ארויפגעקוקט מער אויף די פשוט'ע איד ווי אויף די תלמיד חכם. פארוואס? ווייל די בעל שם טוב האט געזאגט, ס'קען זיין א תלמיד חכם, יא זייער פיין און וואויל ער זיצט און לערנט, אבער למעשה האט נישט אין זיך די ביטול פארן אייבערשטן, און אז א מענטש האט נישט אין זיך די ביטול פארן אייבערשטן האט ער נישט ריכטיגע אהבת השם, ווייל די איינציגסטע וועג וויאזוי מען קען האבן ריכטיגע אהבת השם איז דורך דעם וואס מען האט ביטול, מען קוקט נישט אויף זיך, סאו די תלמיד חכם ער קען טאקע זיין א תלמיד חכם און קען זיין ער איז טאקע עובד השם, באט די עבדות השם קומט אויף א וועג וויאזוי ער קוקט אויף זיך אסאך, סאו מילא איז ער אזוי ביזי מיט זיך, פארגעסט ער פונען אייבערשטן, איז ער נישט אזוי אריינגעטון, ס'איז נישט דווקא ער פארגעסט פון אייבערשטן אינגאנצן, אבער נישט אזוי אריינגעטון אין אייבערשטן, ס'איז מער זיך ווי די אייבערשטער, אבער די אנדערע איד, די עם הארץ, די תמימות'דיג איד, ווען ער גייט דינען די אייבערשטער, איז ער אזוי אריינגעטון, ער טוט אזוי ווייט די אייבערשטער, די אייבערשטער, די אייבערשטער, אז ער קוקט נישט אויף זיך בכלל. סאו וועגן דעם האט דער בעל שם טוב מער ארויפגעקוקט אויף דער פשוט'ער תמימות'דיגע איד ווי אויף דער תלמיד חכם. סאו זאל נישט מיינען חס ושלום אז יעדער תלמיד חכם איז אזוי. אבער ער האט געוואלט בעיקר ארויסברענגען די נקודה אז דער עיקר ווענדט זיך אויף אהבת השם, און אהבת השם קומט דורך ביטול.

כ'רעד די די עכטע פארמאכטע קאפעלע ווי אמאל, ס'איז נישט שייך. באט מ'קען עס נאך ביז היינט זעהן, אסאך מאל קען מען זעהן איין איד, ער איז א שטיקל תלמיד חכם, ער קען לערנען, און ער איז טאקע א פיינע מענטש, אבער למעשה ווען ער גייט טון א מצוה, ער ווייסט וואס די צדיק האט געטון, און ער קען די צדיק וואס די צדיק האט געטון, און די ספרים האבן געשריבן וועגן דעם און די ספרים, און ער פארשטייט אביסל ענינים, סאו ער קען אסאך מאל צוגיין צו די מצוה מיט א שטיקל גסות ווייס איך פארשטיי איך ווייס און האט זיך שוין אויסגעשטעלט זיינע ענינים און זיין מהלך און זיינע ניגונים און ער פילט כאילו ווייסט זעסט איך בין איך טוה איך ווייס איך פארשטיי די מצוה און אמאל קענסטו טרעפן א צווייטע איד ער איז טאקע נישט די ערליכסטע נישט די בעסטע באט ער קען נישט קיין סאך, און למעשה ווען ער גייט טון א מצוה טרעפט ער זיך איך ווייס איך דארף דינען אביסל די אייבערשטער איז לאמיר גיין טון די מצוה גייט ער ממש מיט אזא פשטות און אסאך מאל ממש מיט אמעראצעס די וועג וויאזוי ער טוט די מצוה אבער ער טראכט איך גיי יעצט דינען די אייבערשטער סאו די מינוט ווען ער דינט די אייבערשטער ווען ער טוט די מצוה האט ער אין זיך אזא ביטול איז מילא איז עס מער חשוב'ער די פשוטע איד. און דער ביסל ביטול ווי דער חשוב'ער אינגערמאן וואס ער גייט און ער טוט די מצוה מיט א גסות רוח. סאו פארשטייט זיך טאמער א איד איז א תלמיד חכם און ער האט ביטול אין זיך איז אוודאי דאס בעסער. אבער די עיקר ווענדט זיך אין די ביטול וואס מ'האט אין זיך, און ווייל די מער ביטול א מענטש האט אין זיך די מער אהבת השם האט ער. איז דאס געווען די ערשטע צוויי זאכן, יעצט וויאזוי קען מען צוקומען צו ביטול, צוקומען צו די דריטע זאך וואס די בעל שם טוב האט שטארק אריינגעברענגט, און דא האט ער מחדש געווען א זאך, די איידיע איז ער האט געוואלט די עולם זאל מער לערנען קבלה, און היות מען קען נישט לערנען קבלה, וואלט ער דערמיט אנגעהויבן א זאך ווי חסידות, אז לאמיר מסביר זיין אזוי. אידן האבן אלץ געוואוסט אז קבלה זאל מען נישט לערנען פאר די פערציג, חוץ טאמער א מענטש קען שס און פסקים, און עס ווערט אראפגעברענגט אזוי אין הלכה. סאו די אשכנזים זענען געווען זייער שטארק אויף דעם, און עס איז געווען אזוי שטארק אז רוב אידן, אפילו תלמידי חכמים, האבן קיינמאל נישט געלערנט קבלה אין זייער לעבן, אפילו זיי זענען געווען העכער פערציג, אפילו זיי האבן געקענט שס און פסקים, ווייל קבלה איז געווען זייער א זאך וואס מען האט אוועקגעשטאנען פון דעם, ס'איז געווען קאבאליסטן, ס'איז געווען אידן, אבער זייער סאך אידן זענען געווען זייער א זייער אקעגן די זאך פון קבלה, ס'איז נישט געווען זיי אקעגן, מ'האט געפילט א כאילו מ'איז נישט ראוי צו לערנען קבלה, און דער בעל שם טוב האט מער געוואלט אז אידן זאלן מער לערנען קבלה. איין פראבלעם איז נאר דא, אז צו לערנען קבלה דארף מען פארשטיין, און אז א מענטש פארשטייט נישט וואס ער לערנט קען אים די קבלה אינגאנצן פארדרייען די קאפ. אויף דעם האט בעל שם טוב אנגעהויבן א זאך ווי חסידות, וואס איז דאס חסידות? אז מען זאל אויסלערנען מענטשן וואס עס שטייט אויף קבלה אויף א וועג וויאזוי יעדער קען עס פארשטיין, מען זאל ארויסנעמען פון קבלה געוויסע זאכן וואס יעדער איד קען פארשטיין, דאס איז חסידות. סאו. חסידישע ספרים זענען אלע געבויט אויף קבלה און זענען מסביר זאכן אז וואס יעדער איינער קען פארשטיין וואס קומט פון קבלה אויף א וועג ווי אזוי יעדער זאל עס קענען פארשטיין. וועסטו אריין קוקן אין רוב חסידישע ספרים אויב נישט אלע חסידישע ספרים וועסטו זען זיי שרייבן זאכן וואס קומט פון קבלה אבער ס'איז זאכן וואס פלעינע מענטשן קענען פארשטיין. ס'איז דא געוויסע ספרים וואס האבן אסאך מאל געשריבן זאכן וואס איז שווער צו פארשטיין און נמשה אויף ר' מיילעך, נעים אלימלך, סך מאל כ'לערן נעים אלימלך ממש איך ווער סטאק, און עס געווען אנדערע וואס זיי האבן אריין געקראכן אביסל צו טיף, ווייל די עיקר פון חסידות איז געווען, די ספר חסידות איז געווען געבויט אויף צו נעמען קבלה און מסביר זיין אז יעדער איינער זאל קענען פארשטיין אז א פלעינע מענטש זאל נישט דארפן לערנען קבלה, אבער אין זעלבע צייט זאל ער יא לערנען קבלה, זאל האבן כאטשיג א מושג אביסל וואס קבלה איז, וואס די סודות התורה, וואס איז קבלה, קבלה איז סודות התורה, ער זאל פארשטיין אביסל סודות התורה, פארשטיין אביסל וואס א מענטש טוט אויפן וועלט, און די אלע אנדערע זאכן וואס קבלה לערנט. און די עיקר ספר חסידות וואס מען ווייסט איז תניא, און תניא איז די מאוסט פאפולער חסידישע ספר לכאורה, און לתניא בעצם איז א ספר וואס באלאנגט נישט, ס'איז נישט על התורה און ס'איז נישט על המאדים און ס'איז נישט אויף די גמרא און ס'איז נישט קיין הדרכה ספר, ס'איז ממש א ספר פון חסידות וואס לערנט אויס קבלה אויף א וועג וויאזוי יעדער זאל עס קענען פארשטיין. סאו דאס איז געווען די עיקר פון בדרך עם השם איז מענטשן זאלן מער עוסק זיין אין קבלה, סאו טאמער א איד איז א תלמיד חכם זאל לערנען קבלה, טאמער ער גענדיגט שס און פוסקים אדער נאך די עידזש אוו פֿערציק זאל מען מער לערנען קבלה, אבער טאמער א מענטש קען נישט לערנען קבלה זאל ער מער עוסק זיין אין חסידות, וואס דען האט בעל שם טוב געוואלט? זיינע תלמידים, די וואס זענען געווארן רעבעס, זאלן ארום גיין אויסשפרייטן חסידות, אז זאלן אויסלערנען פאר די פלעינע מענטש קבלה אויף א וועג ווי אזוי זיי זאלן קענען פארשטיין. איז דורך דאס וואס א מענטש איז עוסק אין חסידות און קבלה, פארשטייט ער אביסל מער וואס א מענטש טוט אויף דער וועלט, איז דאס העלפט א מענטש אסאך ער זאל האבן ביטול פארן אייבערשטן. יעצט געווען נאך א זאך וואס דער בעל שם טוב האט אראפגעברענגט איז געווען די זאך פון אלוקית, און אביסל אנדערש זאגן וועגן אין עוד מלבדו, וואס כ'האב שוין געבן אביסל דרשות וועגן דעם, איז צו פארשטיין, כ'וועל רעדן ממש זיין אביסל, ס'איז די וועג וויאזוי מען קוקט אויפן אייבערשטן, איז פאר די בעל שם טוב האט מען מער געקוקט אויפן אייבערשטן אז ס'איז דא די באשעפער און די באשעפער האט באשאפן די וועלט און כאילו די וועלט איז א זאך פאר זיך, איז די בעל שם טוב געגאנגען האט מסביר געווען די איידיע פון אין האדם ובדו, ניין ניין אלעס איז די אייבערשטער אפילו די טיש יעדע זאך אלעס איז די אייבערשטער, איך האב שוין געגעבן אביסל שיעורים און די אייבערשטער'ס הילף האט מיר געגעבן נאך שיעורים אויף דעם, עס איז געווען נאך א זאך וואס די בעל שם טוב האט מחדש געווען.

זיי האבן געזאגט ניין זיי דבוק, לייג דיך אריין אין די מצוה. יעצט מער ווי דזשאסט דביקות איז מאך הכנה פון די מצוה, ווייל הכנה פון א מצוה שטערקער די מצוה, לייג דיך אריין אין די מצוה. איך געב אן א סימפל משל, ס'איז געווען א גדול וואס איך האב געהערט, א ליטווישע גדול, ס'איז געווען א גרויסע גאון ער פלעגט זיצן און לערנען א גאנצע טאג, און ס'איז געקומען משא חנוכה,

פאר דעי גאדעל, אין א וועי קען איך זאגן אפשר פאר אים איז עס גערעכט ווייל ער איז געווען ממש ער האט געזיצן און געלערנט סאו ער איז געווען דבוק אין אייבערשטן דורך דעם וואס ער איז געווען דבוק אין די תורה. אבער א פלעינע מענטש האט דאס געזען האט ער געקענט מיינען ביי זיך אז אה.

און ווי ס'שטייט ואתם דבקים בה' אלוקיכם, און דורך דעם וואס א מענטש איז דבוק אין א מצוה, וואס געשעט איז, ער פארגעסט פון זיך, איז מילא טראכט ער מער פונעם אייבערשטן, איז חוץ דעם וואס דאס איז די עיקר וואס מ'דארף טון, איז דאס אויך העלפט צו פאר א מענטש האבן ביטול פאר'ן אייבערשטן. און אין דביקות איז דא נאך א זאך, איז פון ניגונים און טאנצן, אז מ'קען זיך אראפזעצן זינגען ווארעמע ניגונים, אדער קען מען טאנצן און ווערן זייער אנגעווארעמט צו מזמין וואס מיינט מען קען ווערן אנגעווארעמט פון א ניגון. כ'האב געהערט א מעשה פון די צווייטע באבובער רב, ר' בנציון באבובער זכרונו לברכה, ער איז דאך געווען א קאמפאוזער, ער האט געמאכט ניגונים, זייער ווארעמע ניגונים, און ער איז געווען זייער אריינגעלייגט אין מען זאל זינגען, איז איינמאל איז ער געפארן אויפן וועג און ער האט געטראפן צוויי פרייע בחורים ערגעץ אין א פעלד און זיי האבן געזינגען, האט ער זיי געפרעגט אה אין קאמען ליגן ניגונים אפשר הערט איר צו אויס מיינע ניגונים, און ער איז געגאנגען האט זיי אויסגעלערנט אפאר פון זיינע ניגונים און זיי איבערגעחזרט אפאר מאל זיכער געמאכט אז זיי קענען עס און עס איז געפארן ווייטער, א שטיק צייט שפעטער די צוויי בחורים האבן באקומען א סארט תשובה פון די ניגונים, און זענען געגאנגען זוכן רבי בנציון באבעווער, זיי האבן אים געטראפן און זענען געווארן בעל תשובות. דאס איז פשט פון דביקות, אסאך מאל מ'זעצט זיך אראפ און און מ'לייגט זיך אריין אין ניגונים, און עכטע ווארימע ניגונים, איז די ניגונים אליין איז חוץ דאס אז ס'איז דא די מושג פון דינען די אייבערשטער איז מען זאל זינגען פארן אייבערשטן שירות ושבחו, ס'איז אויך א חלק פון אהבת השם, אבער דאס אליין קען אויפוועקן א מענטש און ער מאכט זיך בתשובה זיין אויב איז ער פארקראכן אין א געוויסע זאך. סאו דאס איז געווען איינע פון די זאכן וואס בעל שם טוב האט שטארק אריינגעברענגט די איידיע פון דביקות, אז קודם זאל נישט טון א מצוה סתם אזוי, און אויך אז מ'זאל זיך אביסל אנווארעמען מיט ניגונים און טאנצן, און זאל מען זיין דבוק אין ערליכע זאכן. און נאך א זאך איז געווען וואס בעשען טוב האט אראפגעברענגט אין שמחה וואס איז געווען איין זאך אין יוראפ איז געשען איז אז די יוראפעישע אידן זענען געווארן זייער מרה שחורה און ס'פלעגט זיין א שטארקע מהלך ביי אסאך אשכנזישע אידן, אויב נישט ביי רוב, אז כאילו דינען די אייבערשטער, זיין ערליך איד, קומט מיט מרה שחורה, וואס איך קען נישט פארשטיין וויאזוי אידן האבן אזוי געלעבט, אין תורה שטייט קלאר, אין די תוכחה שטייט קלאר, אז והוי כל העליות האלה אשר באו אליך תחת אשר לא יבדל אלוקים בשמחה וטוב לבב מרוב כל. סאו איך פארשטיי נישט פונקטליך וויאזוי אידן האבן דאס אוועקגעקוקט און ווי ס'שטייט עבדי את השם בשמחה באט אפערענטלי דאס איז געווען די וועג די מהלך וויאזוי אשכנזישע אידן האבן געלעבט עטליסט זייער אסאך און זיי האבן געהאט א גאנצע הדרכה פון די איידיע פון זיין עצבות און זיי האבן געטענה'ט אז אונז זעמער אין גלות און אז די בית המקדש איז נישט דא קען מען נישט זיין בשמחה איז איינע פון די גרעסטע זאכן איז געווען צו ממש מ'האט געדינט די אייבערשטער בעצבות אדער קען זיין איז געווען בשעת'ן דינען די אייבערשטער איז געווען בשמחה אבער די לעבן אליינס די הלך ילך איז געווען מיט עצבות סאו קומט אויס א איד וואס איז נישט געווען דער גרויסע עובד אדער פלעינע איד האט געקענט ממש פילן ווי מ'דארף זיין בעצבות א גאנצע צייט האט דאס בעל שם טוב געוואלט אויסרייסן און ער האט דאס אויפגעפרישט די איידיע אז ניין עס איז עובדות השם בשמחה, אז א מענטש זאל נישט נאר ווען מען דינט די אייבערשטער דארף מען זיין בשמחה, זיין בשמחה א גאנצע צייט, איז קודם די איידיע מען זאל נישט זיין בעצבות, און נאמבער צוויי איז אויך געווען אז די אשכנזישע אידן זענען געווען זייער אריינגעלייגט אין סיגופים, מען האט זיך אליינס געפייניגט, מען פלעגט מאכן גלגול שליג, תנאים, אלע אנדערע זאכן, און די בעל שם טוב איז געגאנגען אקעגן דעם,

הייבט ער אן מער פארקריכן אין תאוות עולם הזה, און ווען א מענטש לעבט אין תאוות עולם הזה האט ער נישט קיין חיות אין זיך, ווערט ער מער פאר מרה שחורית, און אזוי שלעפט די יצר הרע אראפ א מענטש און נעמט אראפ אינגאנצן א מענטש, אבער דאס א מענטש איז עוסק בשמחה, וואס געשעהט איז, ער איז פרייליך, איז די מער פרייליך ער איז, די מער פרייליך וויל ער ווערן, סאו די מער פרייליך ער וויל ווערן,

האט אראפגעברענגט די איידיע פון זיין א חסיד און נישט א תלמיד. ס'ווערט אראפגעברענגט אין מסכת ברכות, דף ז עמוד ב', אז ס'גרעסער צו דינען א תלמיד חכם ווי צו לערנען פון א תלמיד חכם. פארוואס? ווייל דאס אז א מענטש איז משמש א תלמיד חכם, זעט ער ווי אזוי א תלמיד חכם פירט זיך אויף, מילא באקומט ער א הדרכה ווי אזוי מ'דארף זיך אויפפירן. עס איז נישט דא קיין בעסערע זאך, קענסט טאקע לערנען, די לערנען איז זייער א גרויסע זאך, אבער ווען די זעהסט ווי אזוי א תלמיד חכם פירט זיך אויף, געט דיך עס א קלארקייט ווי אזוי מען דארף זיך אויפפירן. סאו פאר די בעל שם טוב איז געווען א זאך, א מענטש האט געוואלט זיין ערליכע איד, און ער האט זיך געוואלט לערנען פון א תלמיד חכם, האסט דו געמוזט גיין באדינען דעם תלמיד חכם. גיי צו א תלמיד חכם און ווער זיין גאב ד, דריי דיך אין זיין הויז, און אזוי האסטו דיך געקענט אויסלערנען אזוי צו זיין א ערליכע איד. הבעל שם טוב אנגעהויבן א זאך ווי חסידים, אזא זאך ווי קום צו א רבי, גיי צו א רבי, איז דאס געווען א חידוש וואס איז נישט געווען פארדעם אין ערגעץ אין אידישקייט די איידיע פון דזשאסט גיין צו א רבי. סאו האט בשם דבר געטענה'ט נישט יעדער איינער האט די צייט און די יכולת צו משמש זיין א תלמיד חכם סאו זאל א מענטש גיין צו א רבי און דורכדעם וועסטו וועסט גיין צו א רבי וועסט זען ווי אזוי די רבי דאווענט וועסט ווי זייסט עס וועסט גיין רעדן מיט די רבי וועסט האבן א שטיקל קשר וועט דיך די רבי קענען העלפן וואקסן אפילו וועסטו אים נישט אזוי ווייט משמש זיין. סאו דאס איז געווען א חידוש אין בעל שם טוב די איידיע פון זיין א חסיד און נישט א תלמיד, ווייל פארדעם איז נאר געווען די זאך ווי א תלמיד, און בעל שם טוב האט אנגעהויבן די זאך פון זשאסט זיין א חסיד. יעצט נאך א זאך וואס בעל שם טוב האט אראפגעברענגט איז געווען וועגן די איידיע פון נישט מקפיד זיין אויף זאכן וואס מען דארף נישט מקפיד זיין, וואס למשל זמן תפילה און דקדוק, דאס איז א משל, נאך אפאר זאכן.

ביז חצות. סאו האט די בעש ט אבער געטענה'ט אז דו זעסט דאך אז ס'איז דא א היתר אז מ'קען דאווענען ביז חצות, איז טאמער א מענטש לאמיר זאגן פאר אים איז זייער שווער צו דאווענען ביי זמן תפילה, וואסערע סיבה זאל נישט זיין, ס'איז אים שווער צו דאווענען פאר זמן תפילה, סאו האו אבאוט שלאף דיך אויס, ריר דיך אויס, צו טו וואס דו מוזט טון פארן דאווענען, און דאווען נאך זמן תפילה, עס לאנג ס'איז פאר חצות, דו ביסט נישט עובר אויף די הלכה, וואס אפשר נישט די טוסט נישט די הלכה לפי חומרא שבחומרא באט ביסט שובע די הלכה סאו דאס וואלט איך ווארשיינדליך אויך געטאן, סקומט צו די אלע זאכן וואס מען דארף נישט מקפיד זיין קוק אוועק אויף דעם און די עיקר זאל מען פאוקעסן אויף די מעין זאך איז אז מען דינט די אייבערשטער און צו זיך מער אריינלייגן אין ביטול פארן אייבערשטן און אויף די זאכן, נישט אויף די אלע קלייניגקייטן, און זעלבע זאך מיט דקדוק. היינט צוטאגס, איך מיין אונז אלע זענען נישט אויפגעוואקסן מיט די איידיע פון דקדוק, אונז האבן נאר געהערט פון די זאך פון דקדוק, אונז ווייסן וואס דקדוק מיינט פונקטליך וויאזוי די הברה פון יעדע ווארט, האבן מיר שוין אונז אבער געטענהט, ניין וואס פעלט נישט אויס, ס'איז געווען אנדערע פראבלעמען אויך וועגן דקדוק, אבער די מינע זאכן האבן מיר שוין אונז אבער געטענהט, זאל אוועקקוקן אויף דעם, און נישט זיין ביזי מיט די אלע זאכן וואס מ'דארף נישט זיין דארף איך שוין אריינלייגן א דגוש אין דעם. נו מ'גייט נאך א זאך וואס שוין דא אדורכגעברענגט, וואס דאס קען איך נישט אזוי קלאר, דאס איז אין שחיטה, די מעסער פון שחיטה, איך דארף גיין רעדן צו א שוחט וועגן דעם, עפעס איז געווען א אנדערע מין מעסער וואס שוין טוב האט געהאלטן פון, און איך קען מיך שוין אויס אין שחיטה, סאו אבער דאס ווייס איך נאר אז ס'איז געווען עפעס א אנדערע מין מעסער וואס די חסידים האבן גענוצט ווי די אשכנזישע אידן האבן גענוצט, און. עס איז געווען נאך א זאך וואס דאס איז אזויווי כולל פון אלעס אין בעל שם טוב איז געווען וועגן משיח אז בעל שם טוב איז אלץ געווען ביזי אז מען זאל טון די אלע זאכן ווייל דאס אלעס וועט ברענגען נענטער די גאולה און דאס איז געווען א גרויסע זאך פון בעל שם טוב א גרויסע זאך פון חסידים אמאל וואס די עולם איז געווען ביזי וועגן משיח אז מען זאל טון די אלע זאכן ווייל דאס וועט אלעס אונז ברענגען נענטער צו די גאולה סאו צו מאכן ווען מען זאגט א סמ.

איז געווען וועגן די אלוקית, עיין עוד מלבדו, אז די וועג וויאזוי מען קוקט אויפן אייבערשטן, וואס דאס איז א חלק פון קבלה, און די פיפטע זאך איז געווען דביקות, וואס דביקות אליין האט אין זיך קודם לידיעה מען זאל זיין דבוק אין א מצוה, און זיין עוסק אין ניגונים און אנדערע זאכן וואס העלפט דביקות. זעקסטע זאך איז געווען שמחה. זיבעטע זאך אז א מענטש קען זיין א חסיד און נישט א תלמיד. אכטע זאך אז מ'זאל נישט מקפיד זיין אויף זאכן וואס מ'מוז נישט מקפיד זיין אויף. די ניינטע זאך איז שחיטה. און צענטע זאך איז געווען וועגן די איידיע אז אלעס זאל ברענגען די גאולה.

א טבע שמירת ציבור איז נישט נוגע היינט, אבער דעמאלטס, חסידים זענען געווען א קליינע נומבער, איז די מסנגדים האבן געהאלטן, וואס איז דאס, הייבסט זיך אן א נייע וועג, א קליינע, א קליינע גרופ פון אידן זאל טפל שמירת ציבור, דער ציבור גייט אזוי, דארף מען גיין אזוי. צווייטע זאך, זיי האבן זיך זייער נישט געהאלטן פון די איידיע פון דביקות, וואס זיי האבן גע'טענה'ט, דו ווילסט זיין דבוק אין א מצוה, גיי זיץ און לערן, די עיקר אלעס איז געווען, מען זאל זיצן און לערנען תורה, איז מילא, אזוי האסטו זיין דבוק. און נאך א זאך איז געווען וועגן סיגופים, זיי האבן געהאלטן מ'דארף יא מאכן סיגופים, מ'דארף זיך פייניגן, און נאך א זאך איז געווען וועגן שחיטה, אז זיי האבן געהאלטן חסידים עסן טרייף, אונז האבן א מסורה אויף דעם מעשר, וואס קומסטו מיט א צווייטע מין מעשר? און און מ'געווען נאך א זאך, וואס דאס איז געקומען שפעטער, וואס אויף די זאך בין איך אויך עפעס נייגעריג, דאס הייסט מסירות נשמה, אזוי האט מען עס גערופן, און קען נאך זיין ביז היינט דא מענטשן וואס זענען אזוי, אז מענטשן האבן אזוי געטענה'ט, איך בין זייער א פלעינע מענטש, איך וועל דאווענען וואס באשעפער וועט אננעמען מיינע תפילות, איז כאילו איך וועל דאווענען צום רעבן און דער רבי וועט ארויפברענגען מיינע תפילות. וואס דאס איז נישט געווען דרך אב השם בכלל, ס'געווען חסידים האבן עס געטון אבער ס'נישט געווען דרך אב השם, ווייל דער בעל שם טוב האט געהאלטן מ'זאל גיין צו א רבי, און דורכדעם וואס מ'דאווענט מיט א צדיק איז גייט די תפילות ארויף שנעלער, אבער די בעל שם טוב האט נישט געהאלטן מען זאל דאווענען צו די רבי, האט דער געגעבן אנדערע מענטשן איידיעס, ממש כאילו זיי האבן ממש געדינט די רבי, ווייל די רבי איז געווארן כאילו א מיטעלסטע מענטש צום אייבערשטן, וואס דאס, מיט די זאך בין איך אויך דאמאלס נגד, ווייל איך ווייס נישט, האט נישט קיין שום מקור די זאך, ס'איז סתם מענטשן האבן עס אליינס אויפגעמאכט, און איך האלט ס'איז נישט אויסגעהאלטן, ווייל ס'איז נישט דא קיין שום רעכט א איד דאווענט צום אייבערשטן, ס'איז דא די אנדערע זאך יא, דאס שטייט אז מ'זאל גיין צו א צדיק, ווייל די גייסט צו א צדיק, די צדיק ברענגט ארויף תפילות, אויב דאווענסט דיין מנין מיט א צדיק איז די תפילות גייען ארויף שנעלער, אבער נישט דאווענען צו די צדיק. סאו פראבירט מסביר זיין די דרך הבעל שם צו פארשטיין וואס מיינט דאס א חסיד, וואס איז געווען אין תורת הבעל שם, וואס איז געווען אין דרך הבעל שם, איך האף איר גייט פארשטיין, און אז ווילסט פרעגן עפעס קענסט פרעגן, האטס א גוטע וואך.